Kaunti 044 kata kaunti nono prang'wen kod ang'wen. Mano kaunti no ma Migori, achiel kuom kauntis mantiere e Luo Nyanza kae, kendo kaunti no man gi maendeleo kuom dhi mbele e ohala kata kuom gigo eko ma itimo e kaunti no. Ma bende ochwal kod sub kauntis mopogore opogore. Kaunti no ma Migori wachore ni oting'o sub kauntis apar kamoting'o. Rongo, Awendo, Suna East, Suna West, Uriri, Nyatike, Kuria East, Kuria West, Ntimaru kod Mabera. Kane Rembwa TV owuotho e chirono mar Migori Town ma bende giluongo ni Marindi Market, jo ohala ma kanyo endo ne nikod kwayo kendo ne nikod ywak kaluwore kod ywak margi ne giwacho ni chirono mar Marindi Market e chirono molilie Zaidi ei chiro te mantiere ei Migori County. Kane wawuoyo kod achiel kuomgi kata jogo eko ma jomene jo ohala ei Migori County, ne waromo kod Edward Otieno. Nyinga iluongo Edward Otieno, aloso e chiro ma Marindi Market. Marindi Market ka wan kod gik mopogore opogore miuse iye. Wauso lewni, wauso chiemo kaachiel kod gik mamoko jala kaka kothe. To wasebedo kod shida mang'eny ei chichwa ni kaluwore gi kaka chiro chalo. Iyudo ka iuso chiemo kumoro molil man gi yugi, to kuma yugi nitie no beche ka jaban chak biro chak wajuogo. Koro kata watim mano mwaywa kata ng'ama oywa waonge. Koro e Migori kaunti sasa ka wan jo ohala osejwang'wa mang'eny. Koro wakwayo sirkal mantie kata mabiro mondo jaliwa kaka wan jo ohala. For example, iyudo ka kumantiere ni iyudo kata guko tho kanyo kanyo iuse omena kanyo iuse ring'o kanyo iuse nyaka alot nyaka nyanya to jaban biro kanyo makawo nyaka pesa seche ma okawo pesani ipenje ni kawo lil nang'o to kojali samoro ng'ato uso lewni koma pi nitie like kaka kata ka ineno ka drainage

Ka Edward ne wacho kacha ni chiro mar Migori ochido kendo ji obet kama iuse to pi nitiere monywandore, takataka nitiere, yamo nitiere maricho madum to kanyo endo iuse chiemo kendo en e chirono mapong' tich abich. giwuok tich pile ka pile. Kane wamedo sokore iye kane wadonjo mar mondo mi wawinj mine bende mantiere ei chirono kaka wacho, kane wawuoyo kodgi ne gileronwa kendo ne gigolo pachgi ka giwacho ni chiro mar Marindi e chiro maduong' to en e chiro mochido. Ma e kaka ne giwuoyo kendo gigolo pachgi.
An nyinga da Marie, alok e chiro mar Marindi to wan gi sida. Wakwayo sirkal ma Migori County. Wasetemo kwagombo ni mondo ogernwa chiro. Wasetemo jokama mara nogolwa e chiro ni dwager chiro onge. Kuonde mane wabede kwa loko nomuk modar moduog oger mana kibendni maricho richo ma chiro nywandore. Chiro ma Marindi Market olil. Marindi Market en e chiro ma headquarter. Chirni te oseger ei Migori County. To Migori County onge chiro kata achiel. Chieng' chamo ng'ato koth goyo wat osuru to wagolo. Koro ok wang'e ni wan osuru mwagolo ei Migori County konyo ang'o? Ma osuchwa ok nyal konyowa. Osuru wagolo kaka idwaro. To gima osuru konyo onge ni kichir ger te ma ma ringi onge to chiro lil ma dum. Olil ma tako pong'o chiro kila mahali yugi. Kane Rainbow TV otemo tudore kod jakom mar chiro, jakom mar chiro ne owacho ni chiro mar Marindi gitemo matek mar mondo mi obi okel sura machielo mopogore gi chiro ma gintie. Kata gimbe kaka gin, gisetemo mar mondo mi gitudre mondo okel msada kata okel kony ne chiro no mar Marindi to pok duond gi owinji kendo onge ng'at mosedewo wach magiwacho. Kane jakom no endo mar Marindi Market wuoyo kod Rembwa TV, ne owacho kendo ne olero ni Marindi Market e chiro no endo ma bende market mare ni malo kendo population kata ji kata rom mar ji thothne biro mana e chiri mar Marindi. Gik moko wuok e border kendo wuok kuonde mopogore opogore kikelo mana e chiro mar Marindi kendo en e kar wero, en e kar wath ma ji mang'eny kawo e gik moko. Lakini en e chiro ma bende koro ochidoe ahinya e kaontino ma Migori. Ka jo ohala ma kanyo bende ne pod solo pachgi kendo gimedo wacho ka gisiemo wang' jatelo no mantiere kel e kom kowacho ni jatelo otamore winjo pachgi kendo tamore chiko itgi ne ywak gi. Nyocha otungwa ni golowa oko e gate dwa chiro. Momiwa nyaka notice. Warito notice otamore. Ka gichak gibukore nwa sani ni gimanyonwa kuonde mwadhiye. idwa terwa chuodho kama kata cho onge watamore sirikal konywa uru wambe wan sirikal koro watim nang'o to kae mwayude konyruok wa joma mine marindi olil gina gina depe depe depe depe monyuongi onyuongi onyuongi ma kata kama iyere kastama manini onge onyuonggi ma onge kata nafas kama ji kale sirikal yie ukonywa wan wamama mowala ma migori sirikal konywa. Mano endo gin duond jo ohala ma Migori kendo jogo eko maloko kendo goyo ohand chumbu e chirono mar Migori ka giwacho ni gibet e kibanda kendo osewuondgi mang'eny ni idwa golgi oko mar mondo omi gernegi chiro lakini pok otimore. kendo inyisogi ni sani endi idhi manynegi kama ginyalo betie mar mondo ogernegi chiro lakini kaluwore kod jogo eko ma bende ne wuoyo kodgi kocha ne giwacho ni mano endo en ujanja ma bende josiasa dwaro mar mondo mi otigo mar mondo mi ogonegi kura maendi ei chiro mar Migori ma e kaka oneno ma e kaka ochal to ma e kaka en bed ni koth ochwe chieng' rieny piny odudo ang'o matimore maendi e kaka en Jogo eko mane e chiro mar Migori kaluwore gi ywak margi, jomoko wacho ni umbrella ema in go ma kopo ni ionge gi umbrella ni moro minyalo gawori godo to koth sama biro to koth goyi agoya gi chiembi kata kopo ni iuso kodhi, jogo eko ma uso kodhi kata kopo ni iuso alot kata kopo ni iuso rech, jogo eko ma onge kod ot gin gibet abeta e kibanda kendo ka koth obiro apoya nono to koth goyi agoya oko kanyo ma bende kiny samoro iwit chiemo mane iuso. Kane giywak kendo gigoyo koko, ne giwacho mar mondo mi sirkal odonje mondo mi okonygi kendo oyude kaka nyalo konyogi e yo moro amora mar mondo mi gin be gibed e chiro maler kaka chirni mamoko kendo gibed kaka jogo mamoko ma bende go ohala ma kawaida mana e kaonti ma Migori to kendo gibet e ngima maber machielo Kuondego leyo to maendi e chiro maduong' ei Migori ma bende gipako ni Marindi Market en e chirono maduong' ei Migori to ne gikwayo mar mondo omi sirikal okonygi. Joditogo mochung' ne chiro ma bende notamore wuoyo e mbele kamera kane lero oko mar kamera ne giwacho ni gin be gombo margi kata chunygi gombo mar mondo omi chunygi gibede ni ginyalo bet e chiro man gi kwe nikech jokanyo ok migi kwe kendo ketogi kod pressure to gin be nitiere jok motelo e mbele gi ma otamore atama kaka nyalo winjo gi. Nyikwa Ramogi Ajwang', maendi en rembwa, magi duond onagi, magi jogwa kendo ma gin jogewa. We mar mondo omi marindi market sama giyudo haki gi to nyikwa Ramogi Ajwang' subscribe e channel marwa. Erokamano.